Dawtmi ulenau hna, nan tam cio maw? Bawi patul vennak thawkin tam tein nan um cio ṭheo lai ti zumh hlah. Ka nei. Latuli cu tlawmpal te ruahnak va cheuh duhmi te ka nei i khualeng a chuak i khual a tlawngmi kan tampi tuni tu chun caan tiang zongah hin cat lo vang loin kan um peng rih. Cu tikah a hleice in Laitlang in a rami ramdang kal dingin Laitlang in a van thawmi a tamku tak cheukhat cu cunglei in rat hi a se cem ko tiah ti ko hmanh usih law Zapi kan caah cun i sen le i so kha fah caah a tam u nih kan ti khawh lo caah tanglei ṭheu in khual a tlawng a chuk a chomi hi kan tam. Cucaah lailei i a um ṭhang deuh le lailei i khua a sa deuhmi nih cun renngun khuachung i thil um tining thil siding can hi kan theih tampi kan theih lomi zong a um kho ve. Cucaah kan theih lo ruangah thil poi kan ton khawhmi thil a si caah rengmung khua le thil umtuning boruak te zong tlawmpal te ruahnak kan cheu ve ka duh. I tanglei i a rami uh, khual a tlawngmi u le nau hna caah a bik in ruahnak kan cheuh ka duhmi cu khualtlawn kan i thawh ding caan zong hi nih khin a neih ngai ve ṭhenkhat cu zanlei nazi pahnih hei ti bantuk te hna pathum ti bantuk te hna a van i thawhmi hna caah cun chun khuaceu chun deuh ah khin a phanmi khi an tam i chun i ceu liopi a si caah tampi cu ai ning deuh ko. Asinain belte in zinglei nazi pasarih pariat ngai an thawkmi hna caah cun rengun hi ar huam leika te ah khin phah hi a si tawn. Cucaah cun cucah cun atu ah phone pakhat te ruangah nunnak lak zong a poi ti lomi, a zeiset lo ruangah bai ruangah nunnak thahnawnnak sukuu van tuah duhnak thinlung a neimi hi torlaceng kan um, kan theih pah lengmang fawn, kanmah kan umnak hika Mingka Rungtling Kan Cunci zongah hin Kha bantuk tete duh ruangah thah le nawnnak a chuakmi nam i sawhnak hei ti bantuk asiloah i kha bantuk te thil tete kha kan theih pah lengmang. Cucaah hika khika lei in tuan deuh te a hei cen zing deuh i a rami hna caah hika lei van phak tikah dei har khuang te ah rengngun an van thai. An phak le cang ka in an thahnak kate in lanchei ah lampi ah bus hang la bus kai chi kai ti maw asiloah taxi kai hlan la ti maw tiin zei thil sin um tuning thei loin an kal tawn caah i kake in lampi karlak ah hin zei maw zet nih hi bantuk damiah tlaihnak te hna cucun tangka hi siseh phone siseh computer hiti bantuk siseh thil poimawh tete document mu a herhmi tete an hmapung ṭin tiang te tiang in kha bantuk kha damiah ṭaih in fir piak lak piak chuh piak hram hram lo i Ka damiah tlaihnak kha tampi a tongmi an um cang caah lai le in khuatalei in a rami nih remngun thil um tining sining te kha kan theih thiam i kan phak le cangka in a si khawh ahcun kan phak le cangka in mah te i kal i Pastor lawi ti bantuk, taxi hlan i kal lawi ti bantuk kha a si khawh chung in lungsau te in khuadei tiang te tu kha ngah i cu khuadei hmu khawh cun cun zalong tein him tein line theih lei ah lampi lei ah taxi zong i hlan i van zong i lawi kha a se can ko Tete kha ruahnak kan cheuh ka duh. Ka kan umnak tengkan cuci, Menglaru tengkan cuci zongah hin phone duh ruangah kan hawle cheukhat zong cu damiah tlaihmi a tongmi zong an um kan theih hna. Vai duh ruangah pek duh lonak i an sawhmi hna hiti bantuk damiah tlaih a tam Cucaah rangun kan phak hnuah i kan luh kan chuah kan ṭhut kan tonak zongah siseh i ralrin kan thiam a biapi tukmi te kha ruahnak cheu ka van duh. Lam ah ka chuah riangmang i lam ah phone i AC si bak i Pathian tein phone va chawnh le va lansiak ti pawl zong kha a si khawh chung in kan fial khawh a tha. A chan cu kha bantuk phone chawnh pah i laiseuh lio i Italiah tei a dongmi asiloah phone a chawnh cuahmah lioah buy-in mi pahnih an va le phur i a phone an lak i an thutpi diam ti bantuk tehna kha theih ding tampi an um. Cucaah cun kan um kan kut kan to, cucaah cun kan i ralring i thiam i bawi i mawh tuk timi te kha ruahnak cheuh ka bantuk a si. Ai lawm.